Mevzumız Qırım Hanlığı'nın ve Osmanlı Devleti'nin munasebetleri aqqındadır. Bugün ilmiy edebiyatta Qırım Hanlığı'nın munasebetleri, Osmanlı Devleti'nin munasebetleri vassalitet sözü ile tariflene. Yani. Tabiylik, yani Qırım Hanlığı Osmanlı Devletine doğrudan-doğru bir tabiy olğan bir devlettir, onıñ bütün ükümlerini ve emirlerine boysunğan bir memleket olaraq kösterile. Lâkin vassalitet sözü doğru degildir, çünki Qırım Hanlığı Osmanlı Devletiniñ imayesinde edi. Bunı aytsaq, bu pokrovitelstvo, yani Osmanlı Devleti, Bir hilâfet, yani halifat olaraq, Qırım Hanlığınıñ üstünde bir diniy böyle bir yolbaşçılıq etken. Onıñ içün yarlıqlarda, hatlarda Osmanlı padişahlar aqqında Mekke, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere padişahı olaraq aytıla, yani rusça, Padişah Blagodatnıy Mekki i Luçezarnıy Medini. Ya da Aq deñiz ve Qara deñiz padişahı, Padişah Sredizemnovo more i Padişah Çornovo more. Onıñ Osmanlı devletiniñ padişahları olar halifler olğanı içün olar islâmiy, musulman ükümlerini çıqara ediler ve Qırım han, söz sırası Qırım hanlığınıñ devlet qurulışı, Qadılıq degen bir sistemadan ibaret edi, yani qadılıq ve qaymaqanlıq. Qadılıq bu şeriat esasında mahkeme, diniy mahkeme esasında qurulğan böyle bir topraq birligi, birdemligi, yani administrativnoy-territorialnoy yedinitsa na osnovei şeriatskovo prava. Daa aytacaq şey bu Qırım Hanlığın yalı boyundaki mülki aqqındadır, yani Gedik Ahmet Paşa vezir tarafından Kefe ve başqa qaleler zapt etilgen soñra bu topraqlar Qırım Hanlığından Qırım Hanlığın degil de Osmanlı devletiniñ mülki sayıla edi, yani mında Osmanlı devletinden valiler, yani gubernatorlar tayin etile ediler ve olar bu topraqlarnı kontrol ete ediler ve, amma şusı meraqlı ki, bu yerler ayrı mahsus bir statusqa lâyıq bir yerlerdir. Bugün, nu, qıyas etsek, bugünki Sevastopol kibi, gorod osobıga statusa degendeyim bu. Qırım Hanlığı öz vesiqalarda İstanbul paytahtı aqqında yazğanda böyle bir metaforik ya da nasıl aytayıq, mecaziy bir añlam qullana edi, İslâmbul, yani bu aqqında, yani İslâm şeeri, yani musulman şeeri. Da başqa meseleler, bu Qırım Hanlığına Osmanlı devletiniñ seferlerinde iştiragi aqqındadır. Yani Sultan Qırım Hanlarına böyle bir muracatta bulunğan edi, olar özüniñ askerlerini öz, şu Qızılbaş ya da İran seferine, yollanılmasını üküm eter edi, lâkin Qırım hanları bu seferlerden bazı vaqıtları red ete ediler, çünki olarnda mustaqil bir yol bar edi, olar olar mustaqil bir yolğa riayet ete ediler ve olarnıñ meraqlarını isbatlağan şeylerge böyle bir diqqat ete ediler. Bir sıra hanlar, olar Osmanlı devletiniñ emirlerine boysunmaz ediler ve bu boysunmayıp, olar isyan eter ediler ve olar bu isyanda çerkeslerniñ de iştiragini böyle bir lâyıq köre ediler, çünki olar olarğa yardım eter ediler. Ve noğaylarnıñ da yardımı bar edi. Bu, onıñ içün olar başqa bir seferlerge qatılar ediler ve ya da Qırım hanlığınıñ iç işlerine çoq diqqat eteler ediler, yani içteki işlerge. Amma tışta olğan şeylerge, yani olarnıñ meraqlarına toqunğan şeylerge böyle bir daa çoq diqqat etmez ediler. Daa bir mesele, bu hanlarnıñ sultanlar tarafından tahtqa çıqması aqqındadır. Böyle bir fikir bar eken, bu sultanlar hanlarnı tahtqa çıqarar ediler, lâkin tayin eter ediler. Lâkin bu doğru degildir, biraz yañlış fikir, çünki hanlar, İçte olğan bu beyler mırzalar tarafından saylanıla edi, amma olarnıñ tasdıqlavı, yani rusça utveždeniyası, bu endi Osmanlı devleti tarafından edi, bu hilâfet aqqı ile, yani na pravah halifata bu hanlarnıñ tahtqa çıqarılması edi. Amma bar edi böyle bir hanlar, qaysılarını osmanlı sultanlar ister ediler tahtqa körmege ve olar böyle bir devlet, iç, devletniñ iç işlerine de qarışa ediler. Lâkin bu memleketler arasında böyle bir tertipni bozğan şeyler edi, çünki Qırım Hanlığı bu eskiden Altın Orda devletiniñ aq-uquqlarını Özüne miras etken bir devlettir, e, onıñ içün o, ayrı bir, böyle bir statuska lâyıq bir devlet edi. Ve Osmanlı Devleti ise endi halifat, biz aytqanımız kibi, olar endi bu tek, böyle umumen aytqanda, Qırım Hanlığınıñ ve Osmanlı Devletiniñ alâqaları bu, böyle bir medeniy tüsni ala ediler, yani kulturnıy, kulturnıy svâzi. Medeniy, diniy, aytar edik. Siyasiy işler ise, politiçeskiy dela, olar ise hanlıqnıñ özüne bağlı edi. Ve onıñ içün bu işlerge Osmanlı devleti çoq qarışmaz edi. Çünki hanlıq bir mustaqil bir devlet olaraq Avropa haritasında geopolitik situtsiyasını, yani kontrol etken bir devlet edi. Osmanlı Devleti başqa bir memleketler ile cenk alıp barğanı içün, öyle bir alelhusus, yani çrezvıçaynıy situtsiyalar olğanı içün olar özüniñ işlerini Qırım hanlarına da bıraqması mümkün edi. Onıñ içün Qırım han, eger Osmanlı sülâlesi kesilse edi, yani bir de bir sultanıñ nesi, varisleri qalmasa edi, onıñ yerine, onıñ tahtına Qırım hanları da keçmesi mümkün edi, çünki olar da bu devletniñ bir parçası sayıla ediler, em de evelden aytqanımız kibi, bu halifat prinsipine köre, Olar olarğa tabi ediler ve olarnı ve böyle bir pravonaslednik, yani tahtqa lâyıq körülgen insanlar da ediler.